Wel bo- bore da pawb. Diolch am ymuno hefo ni bore 'ma. Mae wedi troi yn un ar ddeg felly ma'n debyg fysa well i ni gychwyn. Ma' gen ni eitha dipyn i fynd drwyddo fo bore 'ma ag o bosib ma' gennych chi cwestiyna hefyd yym felly nawn ni yy cychwyn arni. Yym Nia Bowden ydw i dwi Yn rheolwr y y tîm cefnogi busnes yma yn Cyngor Gwynedd yym a'r fyddwn ni'n edrych heddiw ar yym cynllun grant newydd sy gen ni ar fin lansio ar y cyntaf o Orffennaf yym mynd trwy be' sy'n gymwys be' sy ddim yn gymwys ac yn y blaen yym a trio atab rhei o'ch cwestiyna chi wrth fynd ymlaen i roi cais i fewn. Felly be fydden ni'n edrych ar ydi um, y cronfa'i hun a, a manylion hynny, pwy all wneud cais, um, ffurflen gais, defnyddiad grant gymwys ac amgymwys, y proses ymgeisio, y proses sgorio, ymrwymiadau, clinigau galw heibio, a cwestiynau ac atebion. Be ddylwn i ddeud wrth gwrs ydy um, if, if you need the translation facility, um, if you go to the bottom of the screen and you click on the interpretation symbol and choose um, English, then you should

Felly, ymlaen â ni. Felly, um, pwrpas y gronfa felly ydy helpu busnesau bach a chanolig yng Ngwynedd i cryfhau gwydnwch ac i tyfu. Um, mae gen ni grantiau ar gael o, o rhwng uh, 2,000 a hanner a 15,000 a mi fydd yna dau rownd ariannu a mae hwn yn, yn newydd i ni um, ac mae'n bwysig i chi ddeall. Felly fydd yna, um, fydd y rownd cyntaf yn agor ar y cyntaf o Gorffennaf a cau ar y pymthegfed o Awst, felly mae gennych chi ryw chwech wythnos i cael cais i fewn, yym, a 'da ni'n anelu i cael y canlyniadau allan, yym, erbyn diwedd mis Medi wedyn. A mae 'na ail rownd wedyn yn cychwyn dechrau mis Medi, cau ar yr 17 o mis Hydref, a fyddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau hynny erbyn diwedd Tachwedd. Yym, Da ni'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr newydd tro yma, sydd ddim wedi trio o'r blaen, ac o ardaloedd lle mae nifer o sydd wedi derbyn grant wedi bod yn is yn hanesyddol. Ond ystyriaeth i ni ydy hynny, dio'm yn rhywbeth i chi boeni amdan, da ni'n croesawu ceisiadau gan pawb. Mae hyn yn mynd i fod yn broses cystadleuol, a mi fydd y ceisiadau'n cael eu sgorio. Yym, be' sy'n wahanol tro 'ma i'r c- i'r cronfa grantia bach nathon ni rhedeg dwy flynadd yn ôl oedd bod hwn ddim yn yn fatar o cynta i'r felin. Plîs cymerwch amser i baratoi cry- yy cais cryf o fewn yr amserlen sy gennych chi. Fel dwi'n deud, ma' 'na ryw chwech wythnos yn y ddau rownd i roi cais cryf at ei gilydd, felly 'dach chi'n llawer iawn gwell off yn rhoi cais cryf i mewn nag i i roi cais brysiog i mewn yn gyflym yym achos geith nhw ddim i sgorio tan diwedd y rownd beth bynnag. Yym rhywbeth i chi ystyried ydi yym i pob cais llwyddiannus fydden ni'n disgwyl i chi gwblhau eich project o fewn tri mis o derbyn eich llythyr cynnig. Felly pan dych chi'n rhoid eich cais at ei gilydd yym plîs ystyriwch hwnna a peidiwch â rhoi unrhywbeth i fewn na fedrwch chi gyflawni o fewn tri mis. Yym, ac yn amlwg, fel pob tro arall, 'dan ni'n rhagweld nifer fawr o geisiadau. Yn anffodus, fyddwn ni ddim yn gallu cefnogi pob un, a fel dwi'n dweud, ma'r broses yn un cystadleuol, felly chi'n gwybod, y y y gorau o o'r ceisiadau fydd yn yn derbyn yr arian. Felly, yym, os dach chi isio, na i adal hwnna i fyny am dipyn i chi cael tynnu llun, yym, os dach chi isio mynd yy at yr wybodaeth ynglŷn â'r grant, dyna chi lle ma' pob dim, ond nawn ni edrych yn fanylach ar hyn mewn dipyn bach. O ran pwy all wneud cais wedyn, dan ni'n edrych i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Ngwynedd, a mae hynny'n cynnwys unig fasnachwyr, partneriaethau a cwmnïau cyfyngedig. Mae rhaid i'ch pencadlys fod wedi'i lleoli yng Ngwynedd, a be dan ni'n golygu wrth hynny ydy bod rhan fwyaf o o gweithgaredd y'ch cwmni chi yn digwydd o eiddo yng Ngwynedd. O ran be da ni'n golygu wrth busnes bach a chanolig, be mae hynny'n golygu yw bod rhaid i chi cwrdd â dau o yr mesurau yma sef bod gennych chi llai na 200 a hanner o weithwyr, bod gennych chi llai nag 18 miliwn ar y'ch mewntolen a bod gennych chi llai nag 36 miliwn o drosiant blynyddol. Mae rhaid i'r busnes fod yn masnachu am mwy na 30 awr yr wythnos, a mae rhaid i'r fusnes fod yn hyfyw yn ariannol ac yn cydymffurfio â'r gyfraith. Felly, o ran y ffurflen gais ei hun, yym, dyma'r math o beth fyddwn ni'n gofyn yn y ffurflen ei hun. So, y rheswm dros y grant, be, be dych chi eisiau gwneud hefo fo? Amserlen y broject, mae hynny'n amlwg yn bwysig i ni o ran be oedden ni'n sôn amdano blaen. Mae 'na mae 'na amser weddol gyfyng i ni yym cyflawni a gorffen a gwario yym felly ma' rhaid i ni fod yn weddol sicr bod y peth yn yn cyraddadwy yn yr amser yna. Yym Byddwn ni angen dadansoddiad o'ch costau. Byddwn ni angen i chi ddangos um, neu egluro i ni be fydd lefel y gwerth am arian. A be da ni'n golygu yn fanna ydy, mi fydd angen i chi egluro i ni faint o arian da chi'n mynd i arbed trwy roed y prosiect yma ar waith, neu faint yn fwy o elw da chi'n mynd i cynhyrchu trwy roed y prosiect yma ar waith. neu'r ddau. Fydden ni'n gofyn am manylion cyflogaeth a phroffil ieithyddol. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth dan ni'n sgorio ar, mae o jyst yn yn rhywbeth i ni hel data ynglŷn â yym y math o o gwmnïau sy' gennyn ni yma yng Ngwynedd. Fydden ni isio gwybod be' di'ch trosiant, a mi fydd disgwyl i chi wneud ymrwymiadau i wneud hefo'r iaith a cyflog byw, a wna i wna i sôn mwy am hynny hwyrach ymlaen. A hefyd, fyddwn ni'n gofyn i chi asesu risgiau'r prosiect a be fyddwch chi'n wneud i lleihau rheina. Felly, dyma be fydd angen i gynnwys hefo'r ffurflen gais. Fydd disgwyl i pob ymgeisydd Dychwelyd cynllun project yn defnyddio'r templed sydd yn y pecyn cais. Plîs peidiwch â defnyddio templed arall neu jyst rhoi cynllun busnes sy gennych chi beth bynnag i ni. Da ni wedi llunio'r cynllun project yma i ofyn y cwestiynau fyddwn ni angen er mwyn sgorio'ch cais. Felly, er mwyn i ni fod efo'r holl wybodaeth yna i sgorio'ch cais, mae angen fod yn y templed yna. Felly, mae yna templed yn y pecyn cais a plîs defnyddiwch hwnna. Yym, i busnesau newydd, yy, neu rhei sy' 'di bod yn weithredu am llai na deuddeg mis, fyddwn ni'n gofyn i chi ddarparu rhagolwg ariannol am dwy flynedd. A wedyn, i busnesau sy' 'di bod yn weithredol am fwy na deuddeg mis, fyddwn ni'n gofyn i cael gweld eich mantolen, eich bu- eich balance sheet, a datganiad elw a cholled am y dwy flynedd diwethaf. Mi fydd rhaid i pob ymgeisydd darparu Datganiad Banc Cyfredol y Busnes, a mi fyddwch chi angen darparu cadarnhad o unrhyw caniatâd perthnasol yn gynnwys gofynion cyfreithiol statudol. Felly, dudwn i 'wan bod eich project chi angen caniatâd cynllunio, neu bod o ddim angen caniatâd cynllunio, Bydd rhaid i chi wneud hynny'n glir, ac eich cyfrifoldeb chi ydy sicrhau os 'di o angen neu beidio a bod chi hefo'r caniatâd priodol hynny. Ac wrth gwrs, fydd angen darparu holl dyfynbrisiau. Be' 'dan ni'n gofyn amdan hefo dyfynbrisiau ydy yym ar gyfer pob eitem 'dach chi isio prynu trwy'r grant, os 'di o'n costio llai na mil o bunnau, 'dan ni isio gweld un ddyfynbris ar bapur, Os dio'n costio mwy na 5,000 o bunna, da ni isio gweld tri dyddynbris ar bapur, yym, a plîs sicrhewch bod o yn, yym, tri bris am yr un peth. Da ni'n edrych am geisiadau sy'n neud, yym, y pethau canlynol, a'r rheswm da ni wedi rhestru rhein ydi dyma oedd y pethau oedd busnesau'n deutha ni fysa, yym, fysa nhw'n gwerthfawrogi cymorth i i i wireddu yn eu busnesau fel rhan o'r arolwg busnes wnaethon ni gwblhau dros Dolig. Felly, yym, y meysydd yna oedd i wella marchnata a cyfathrebu, i galluogi datblygiadau digidol, i gwella mynediad at yy y y busnes at hanfodion busnes, yym, i cynyddu cynaladwyedd, i galluogi mynediad at farchnadoedd newydd, yym i cynyddu y defnydd o'r Gymraeg a hefyd i gwella eiddo busnes. O ran gwei- gwella eiddo busnes yym ma' hyn yn yn bwysig i chi ddeall. Os dach chi isio gwella 'ych eiddo trwy'r cronfa yma mi fydd rhaid i chi egluro i ni sut ma' hynny yn mynd i wella'ch gwydnwch busnes. Yym Dio ddim yn fater o jyst gwella'r eiddo er mwyn gwella'r eiddo, mae'n gwella'r gwella'r eiddo er mwyn gwella'r busnes, a fydd 'na cyfle i chi esbonio hynny fel rhan o'r yym broses ymgeisio. O ran defnyddio anghymwys, yym ma' hyn yr un fath â â nifer o o yym cynllunia' grant i'r rhei ohonoch chi sy'n gyfarwydd hefo nhw. Yym Fydden ni ddim yn cefnogi chi i brynu tir neu eiddo domestig, neu llety preswyl neu domestig. Fydden ni ddim yn cefnogi gwaith atgyweirio, cynnal a chadw um, neu costau rhedeg busnes cyffredinol. Felly, bydden ni ddim yn rhoi arian tuag at prynu offer neu gwasanaethau sydd ei angen er mwyn cydymffurfio â rheoliadau statudol. Fydden ni ddim yn cefnogi costau staffio, Fyddwn ni ddim yn talu tâl adferadwy, felly os da chi wedi cofrestru ar gyfer tâl neu yn meddwl gwneud yn fuan, fyddwn ni ddim yn talu'r tâl ar yr hyn da chi'n prynu. Byddwn ni ddim yn prynu stoc i chi, na chwaith prynu asedau sydd wedi'u prynu trwy HP neu Cytundeb Credyd Estynedig neu Prydles. O ran cerbydau, mi ydan ni'n hapus i yym dref- yy i dderbyn ceisiada'. Yym ma' hwn ychydig bach yn fwy cymhleth. Os 'dach chi'n rhoi cais i fewn am fan neu car trydan neu hybrid, mi gewch chi grant o 70 y cant yr un fath ag unryw beth arall trwy'r cronfa yma. Yym Yr un peth wedyn os dach chi'n rhoi cais i fewn am fan neu car, be maen nhw'n galw yn ULEV, Ultra Low Emission Vehicle, eto grant o 70 y cant. Mi wnawn ni dderbyn cais ar gyfer faniau diesel ond mae'n rhaid iddyn nhw fod wedi cofrestru ers Medi 2015 ac yn cwrdd â gofynion allbynnau Euro 6. Ac yn yr achos yna dim ond grant o hanner cant y cant fyddwch chi'n cael. A ma' 'na amoda perthnasol yym yy sy- a fydd angen i chi egluro eto yn yr un modd ag unrywbeth arall sut ma'r cerbyd yn codi gwydnwch i'ch busnes. Felly o ran y broses ymgeisio 'i hun yym dyma sut ma' rywun yn gneud. Ewch i wefan y cyngor, y prif wefan, a newch chi weld bo' 'na pedwar tab ar y top. Yym cliciwch ar y ta- y tab busnes. Yym Ac o fan'na, dilyn y linc sy'n mynd â chi i tudalen Grantiau Gwydnwch Busnes. Yym, a mae 'na linc pellach yn fan'na i gael mynediad i'r porth ymgeisio ar-lein. Felly, dim ond ceisiadau ar-lein 'dan ni'n cymryd trwy'r portal yma. Mae'r portal yn anactif ar hyn o bryd, yy mi fydd hi'n agor ar y cyntaf o Gorffennaf pan mae'r cronfa yn agor. Felly, unwaith da chi yn y porth, um, mae jyst angen dilyn y cyfarwyddiadau i gychwyn y cais. Mae'n weddol um, eglur. Um, a mae'n mynd â chi trwy uh, pob cwestiwn. Ar ôl cyflwyno'r cais, um, newch chi weld tudalen diolch a fydd yna rhif cyfeirnod a fe- gewch chi e-bost wedyn i cadarnhau y ffaith bod ni wedi derbyn yym y cais. Felly os da chi wedi cael e-bost cadarnhau a da chi'n gwybod eich rhif cyfeirnod, mae'n iawn, da ni wedi derbyn eich cais. Wan, mae hyn yn, yn bwysig. Mae'r ffurflen, yn anffodus, yn teimio allan ar ôl 20 munud a dio ddim yn cadw eich gwaith. A dyma rhan o'r rheswm pam bod ni'n um, cyhoeddi'r pecyn cais gymaint blaen llaw. Achos be da ni yn annog chi i wneud fel busnesau ydy i Paratoi yn defnyddio'r pecyn sydd ar-lein, eich atebion, rhowch nhw mewn ddogfen ymlaen llaw, fel fedrwch chi jyst agor y ffurflen gais a gwneud copy and paste i fewn iddo fo o fewn yr ugain munud. Dwi'n gwybod 'di o ddim yn ideal ond 'di o'm yn rhywbeth fedrwn ni newid ar hyn o bryd felly dyna 'di'r ffordd hawsa i wneud o ydi i gwneud yn siŵr bod gennych chi'r cwestiynau yn barod i fynd neu'r atebion yn barod i fynd cyn dechrau llenwi'r ffurflen gais. O ran sgorio wedyn a sut fydd ceisiadau'n cael eu dewis, bydd ceisiadau'n cael eu sgorio ar sut y bydd y grant yn helpu'r busnes i wneud pethau penodol. Felly, yym, da ni'n edrych ar os fydden nhw'n amddiffyn neu creu swyddi, fydden nhw'n datblygu cynhyrchion neu gwasanaethau newydd, neu gwella cynhyrchion neu gwasanaethau presennol, yy, fydden nhw'n lleihau eich ôl-troed carbon, Yym, neu bydden nhw'n helpu chi tyfu neu cynyddu eich gwydnwch, neu i wella eich defnydd o'r iaith Gymraeg. A mae yna canllaw sgorio llawn ar gael yn y pecyn cais, sydd eisioes ar-lein. O'n i'n sôn o blaen bod disgwyl i chi Yy, ymrwymo i wneud gwahanol betha os da chi'n derbyn grant yym trwy'r gronfa yma, a dyma chi yr ymrwymiada yna. Y cynta ydi i yym bobl sy'n derbyn grant gennyn ni, da ni'n disgwl iddyn nhw fod yn talu'r cyflog byw gwirioneddol i i staff dros 18 oed erbyn Chwefror 2026. Da ni hefyd yn gofyn i chi ymrwymo i defnydd, i wella'ch defnydd o'r Gymraeg yn y busnes, yym, a ma' 'na gwahanol ffordd o neud hynny, a fyddwn ni'n gofyn i chi nodi be' yn union fyddwch chi'n neud i wella'ch defnydd o'r Gymraeg fel rhan o'r broses ymgeisio, a mi fydd hynny yn cael ei sgorio. Yym, y math o beth 'da ni'n sôn amdan, os na 'dach chi'n neud yn barod, ydi bo' chi'n newid eich arwyddion i fod yn ddwyieithog, neu bo' chi'n cynnig gwersi Cymraeg i'ch staff, bo chi'n rhoi enw Cymraeg ar eich cynnyrch, beth bynnag, ond bo ni isio gwybod yn union be, be di'ch um, cynlluniau ar gyfer gwella'ch defnydd o'r Gymraeg. Fyddwn ni hefyd yn gofyn i chi weithio hefo Busnes Cymru i gwblhau cynllun lleihau carbon, ac yn amlwg fyddwn ni'n gofyn i chi cydnabod y cyllideb yn unol â'r gofynion cyhoeddusrwydd a ma'r canllawiau cyhoeddusrwydd hefyd yn y pecyn cais. Felly dyma rhei top tips os liciwch chi yym i roi cais cry i fewn. Yym yn gynta plîs darllenwch yr holl ganllawiau'n fel nhw. Dwi'n gwybod ma' 'na lot ohonyn nhw a ma' 'na lot o wybodaeth ynyn nhw ond dyna'r ffordd i neud yn siŵr bod gennyn ni yy b- bo' chi'n rhoi cais i fewn sy'n gry a sy'n ateb pob dim 'dan ni angen i chi ateb yym er mwyn i ni ca'l prosesu fo a sgorio fo. Fel ni'n ddeud o blaen, ma' hwn yn mynd i fod yn broses cystadleuol, felly plîs cymerwch eich amser a pharatoiwch cais cryf. Da chi ddim yn ennill unrhyw beth trwy roi cais cyflym i fewn, mae'n well roid un, cymryd eich amser a cael o i fewn erbyn y dyddiad cau yn y rownd cyntaf neu'r ail rownd. Os nad ydych chi'n wneud yn barod, cofrestrwch ar gyfer Bwletin Busnes at Gwynedd. Fydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi yn fan'na. Mae gennym ni amserlen reit gry, ond mae pethau yn newid weithiau, felly os oes rhaid i ni newid unrhyw beth am unrhyw reswm, wnawn ni gyhoeddi unrhyw newidiadau yn y Bwletin Busnes. Yym, yn yr un modd fedrwch chi dilyn ni ar Facebook am diwe- diweddariadau, a hefyd mae tîm uh, cefnogi busnes, tîm busnes at Gwynedd yma i helpu, felly mae croeso chi e-bostio neu ffonio efo unrhyw cwestiynau, a nawn ni roed y manylion cyswllt i fyny mewn munud. Fyddwn ni hefyd yym dros yr yy ddau fis ne' wel yn Gorffennaf a mis Awst fyddwn ni'n cynnal yym clineg- yy clinigau galw heibio yy ledled y sir a fydd 'na cyfle yn fan'na i chi ofyn cwestiyna ynglŷn â'ch cais, fedrwch chi derbyn ar- arweiniad gennyn ni yym fel tîm o ran y broses ymgeisio a hefyd mi fedrwch chi neud apwyntiad un i un gyda cynghorwyr busnas o Busnes Cymru a Menter Môn a neu- neith nhw helpu chi hefo hefo manylion eich cais. Yym, felly ma' 'na cyfle yn fan'na i chi yym yy dod i weld ni os na 'dach chi isio cysylltu mewn unryw ffor arall. Mi fydd angen i chi yym cofrestru i i ddod i i rheina, felly nawn ni roid y manylion yym hwyrach ymlaen. Felly, dyna fo yn y bôn. Dwi'n siŵr fydd gennych chi cwestiynau. Um, fel dwi'n dweud, mae yna cyfle i chi roi nhw yn y uh, blwch Q&A ar y gwylod, neu mae uh, croeso i chi gysylltu hefo ni wedyn, neu mae croeso i chi ddod i unrhyw un o'r um, E, o'r uh, sesiynau galw heibio penodol i wneud hefo gwneud ceisiadau i'r gronfa. gronfa. Felly o bosib mae werth jyst edrych ar y sleid nesaf cyn i ni dechrau edrych ar y cwestiynau. Um, eto, i chi cael tynnu llun, mae'r link ar y chwyth yn uh, mynd â chi i'r dolen i arwyddo ar y, uh, i cofrestru am y bwlsyn busnes. A mae'r link ar y dde yn hefo holl links ni i lle bynnag yda ni ar Facebook a pob dim arall. A wedyn, mewn munud, wnawn ni newid hwnna jyst i gwybodaeth um, ni fel tîm, i chi cael cysylltu os ydych chi eisiau. Felly, bach o gwybodaeth dwi'n ddeud, ond um, nawn ni Gobeithio bod hwnna 'di roi bach o arweiniad i chi ynglŷn â'r fath o beth 'dan ni'n chwilio amdan, yym, ac o bosib wedi ateb rhei cwestiyna penodol, yym, yy, sy gynnoch chi ar hyn o bryd. So, na i, yym, na i edrych ar hyn o bryd ar y cwestiyna sy gennon ni. Um, so, mae gen i dipyn o amser, so nawn ni jyst mynd trwy ddyn nhw. Y cynta, hang on, dwi'n gweld... O na, sori, oedd 'na'm... Hang on.

Dwi isio ddeud bod 'na... Faint sy 'na? Saith gyda efo'i gilydd, yym, felly... O ia, nawn ni anfon y linc i chi yn dilyn y webinar. Ydy'r cronfa'n gallu ariannu meddalwedd? Yndi mae o, mae hynny'n iawn. Yym, be 'di cronfa? Y cyfanswm y cronfa yn ei gyfanrwydd ydi jyst llai na miliwn, sydd, os mae rhywun yn gweithio allan, yn fras iawn. Os fysa pawb isio 15,000, mae gennym ni arian i roi tua 65 o ceisiau o grantiau allan, yym, ond fydd pawb ddim isio 15,000, yym, dydy pawb ddim angen y y swm cyfan. Felly, o, chibod, jyst i fod yn hollol plain am y peth, o gwmpas 75 o grantiau gennyn ni'r capasiti i roid allan. Can the grant be used to be, to part fund a larger project? Yes it can. Yym, 70% is the most we can, yym, contribute towards a project, but we can certainly contribute less.

hynny, dwi'n meddwl, yym, os maen nhw'n dod i fel, fewn fel ymgynghorydd, o bosib, a bod nhw'n um, anfonebu lle ar ei ddiwedd o, o bosib bod hwnna'n iawn. Um, dwi'n meddwl so'n anodd i ychwanegu rhywun at eich payroll chi uh, am tri mis a bod ni'n talu hynny. Ond mae hwnna'n rhywbeth, really, swn i'n swn i'n argymell i chi cysylltu hefo ni a fedrwn ni drafod yn fan'na fach. Um, os na risg fod y gronfa'n cael ei ddefnyddio yn y rownd gyntaf, Oes, mae'n debyg. Mae'n un o'r pethau yma lle fe rhaid i ni jyst gweld. Um, fe rhaid ni weld beth sy'n mynd ymlaen um, a beth i ansawdd y, y ceisiadau sy'n sy cyrraedd i fewn. Felly, da ni, dyda ni ddim, er enghraifft, wedi torio yn ei hanner a ddeud mae hwn ar gyfer rownd un a rownd dau. Mae o'n rhywbeth nawn ni asesu wrth fynd ymlaen. Um, if software is purchased, would it only be software covered or could year one subscription costs also be covered? Uh, yeah,

Oes modd talu rent er mwyn sefydlu busnes neu prynu swyddfa gardd? Swyddfa gardd, na. Da ni wedi cael enghreifftiau o hynny yn y gorffennol a wnaethon ni ddeud na i hynny ar y sail bod o'n gwella neu cynyddu gwerth eiddo personol trwy fod yn yr ardd. Yym, felly nai hwnna. Yy, modd talu rent o bosib, fysa angen i chi ddangos i ni bod tri mis o rent yn mynd i neud gwahaniath mawr i chi mewn ffordd lly. Yym, so.

I wouldn't suggest that you do, to be honest. I think that we'd be looking to accept one application from each business. Be fyddai'n digwydd i'r card trydan neu hybrid ar ôl y tri mis? Wel, chi fydd yn berchen ar y card trydan neu hybrid lle chi fydd yn berchen arno. The building work would be on a rented unit. That's okay. If you read the

And I think I've got to the end of the Q&As. If anyone wants to put one in last minute, now's your chance. Os ddim, nawn ni, fel oedden ni ddeud, nawn ni cylchred eich sleidiau, nawn ni yrru links i'r yym sesiynau galw heibio, yym a ma' croeso cynnes i chi i chi gysylltu hefo ni. Ond Yr yr ateb syml ydi rhan fwy o'r amser ma'r yy atebion i unryw cwestiyna i fewn yn y canllawia felly fyswn i yn annog chi darllen yr holl ganllawia. Dwi'n gwbo mae'n dipyn o pecyn cau so ma' 'na dipyn o betha sy angen 'i atab hefyd yym felly ewch ww ma' 'na ma' 'na mwy 'di dod i fewn ewch at can- canllawia. Pam tri mis i wario pam diwedd y flwyddyn ariannol am bod y project yn cau i ni cyn diwedd y flwyddyn ariannol felly ma' rhaid i ni cael pob dim wedi neud a 'di hawlio gennych chi i roid cyfle i ni hawlio'r arian yn ôl gan Llywodraeth yym yr Deyrnas Unedig yym a hynny i gyd erbyn diwedd y project a a ma' hynny yn hŷn cyn diwedd y flwyddyn ariannol. All elusenna trio neu er nad ydynt yn ariannol neu fasnachol hyfyw na, yn anffodus da ni ddim yn yn derbyn ceisiada gan elusennau. Yym ma' yym busnesau sy'n cael eu rhedeg nid am elw, yym, er enghraifft, yy, busnesau cymdeithasol ac yn y blaen, yn iawn i roi cais i fewn, ond dim elusennau cofrestredig 'lly, na. Reit.